Assalamu aleykum hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Ýagşymysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Bu gün hem adatça bolşy ýaly men size örän gyzykly we peýdaly maglumatlary aýdyp bererin. Eger siz şu kanalda goýlan wideolary begenýän bolsaňyz ýa-ni şu kanalda goýlan wideolary halaýan bolsaňyz onda kanala agza boluň, laýk goýuň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Ynha görşüňiz ýaly men şeýle owadan güneşiň doguşyny synlap duryn. Bu gün men size şeýle bir gyzyk zat aýdyp berjek. Bir gün bir uniwersitetde filosofiýa professory talyplara özüniň test geçirjekdigini aýdypdyr. Be şol testde ýanky professor her kim öňüne bir sany ak kagyzy paýlap çykypdyr. Her kimiň partasynyň öňüne ak kagyz goýupdyr. We diýipdir, Şu ak kagyzda näme görýärsiňiz? Ýaňky talyplar ak kagyza seretse, şol ak kagyzyň ortasynda bir kiçijek gara nokat bar. Her kim gara nokat görýäris diýipdir. Soňra professor diýipdir, Bolýa näme görýän bolsaňyz, siz şony giňişleýin ýazyň diýipdir. We her kim muny ýazmaga başlapdyr. Her kim muny ýazyp gutarandan soň, professor her kimiň ýaňky düşündirişini okap çykypdyr bir-birden we seredip görse, her kim şol gara nokat hakynda ýazypdyr. Gara nokat ak kagyzyň ortasynda eýle-beýle, şeýle-şeýle zatlar. Soňra ýaňky filosofiýa professory diýipdir, Ynha, görýäňizmi? diýipdir. Her kim diýipdir, diňe şol gara nokada üns berdi, ýöne şol bütin ýaňky ak kagyzyň ýüzündäki ak ýerine hiç kim üns bermedi diýipdir. Ynha, durmuşda-da edil şonuň ýaly diýipdir. Sebäbi adamlar diýipdir, elmydama özleriniň şu problemalaryna, kynçylyklaryna üns berýär, ýöne şol giňişleýin ak kagyz ýaly durmuşyna üns berenok diýipdir. Her berilen gün edil ak kagyz ýalydyr diýipdir. A emma biz diňe şol problemalarymyza, saglyk problemamyz bolsun, maşgala problemamyz bolsun, pul ýagdaýy bolsun, maddy ýagdaýymyz, ýagny we beýleki problemalar. Ýöne diýipdir, adam ogly Şol bir zady unutmaly däl diýipdir. Şol problemalar elmydama bolýar diýipdir. Bir problemanyň bitdigi ähli problemanyň bitdigi manysyna gelenok diýipdir. Şonuň üçin problema bolar. Ýöne siz oňa gereginden artykmaç üns berip ýatmaly däl. Durmuşyňyzy, ýagty durmuşyňyzy kiçijek bir gara nokat üçin bütin aklyýsty görmezden gelmeli däl diýipdir. Ynha dostlar, şonuň üçin men hem şu gün diýdim şu bu gün şol ak ýerine bir seredip göreýin şu kagyzyň diýip, ina şeýle güneşiň doguşyna geldim. Şu wagt görýänsiňiz sagat şu wagt näçe? Häzir bir birje minut. Sagat şu wagt 5.50. Ynha görýänsiňiz. Sagat bäş elli şu wagt. Men ir bilen bäşde oýandym. Bäşde oýanandan soň biraz maşk etdim we ştak gelip ynha günüň doguşyny synlap durdum. Ertir bilenden irden ukudan turandan soň ilk etmeli zadyňyz dişiňizi ýuwandan soň Hökman suratda bir stakan suw içmek gerek. Suw sowuk suw olmaly däldir. Ýyly suw içmek gerek. Bolýa eziz adamlar. Ähliňize tutan işleriňizde uly uly üstünlikler arzuw etmek niýeti bilen şu günki wideomyzy jemleýäris. Bu günki wideo birazajyk gysga boldy ýöne şonda-da biz siziň bilen entek köp zatlary hakynda gürrüň ederis. Hoş sag boluň, işiňizde üstünlik, Molýa.